Enfant de moyenne, 205 mètres. La slama nwen. Ddurt iɛeddan nniɣ-awen belli ccehar-agi n furar ad ilint nnubat merra i warrac. Lemɛaniyeḍ-agi ay arrac, ukreɣ kra lweqt nwen imi mazal ur nefki wara nnuba i tilawin. Yak, deg ccehr n Furar nettmektay timɣarin. Iḍ-agi mačči d tamɣart ara wen-ihedren, d taqbaylit yesɛan argaz d warraw-is yebɣan ad awen-tessefhem amek i tufa tudert tajdiṭ deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ccehr iɛeddan neḥbir ɣef tudert ilemẓiyen ittazalen deg umkan lɣar-a, tudert n lɛasker d ifellaḥen, tudert n win iqqaren d win icerken lkumirs d baba-s. Iḍ agi, Faṭima ad awen-d-teḥku acu d tudert-is. Nekkini, am kra deg-wen yettḥessisen iḍ agi, d yelli-s n tmurt ilulen di taddart tameqqrant iqerben ɣer Lezzayer. Baba d argaz lɛali yettuqabren s medden akk. Ma d nekkini yellan d arraw-is nḥemmel-it nezzeh, wala ma nettagad-it cweyya. Deg-agi i yella dah lɛali, reffa-agi n uttrebba akken i yella. Yemma tesɛa ul lɛali, yerna tineslemt d tidet, d nettat i yettɛessisen ddin deg wexxam-nneɣ. Lfaya-agi, deg mi i lliɣ d tamecṭuḥt, ḥefḍeɣ ddin n leǧdud-nneɣ. Xas nezdeɣ gar Irumyen, ur umineɣ ara ayen umnen nutni, ḥesbeɣ-ten d lkuffaṛ. Ḥefḍeɣ ad ɣunfaɣ ṣṣalib laweq d Lmasiḥ yemmuten fell-as. Lameɛna mi mazal meẓẓiyeɣ, ttxemmimeɣ aṭas ɣef Ṛebbi. Yiwen n wass, ḥefḍeɣ yessefqaɣ akk ad nemmet, Daɛwa-agi tcewwel-iyi nezzeh. Siwleɣ-as i tameddukalt-iw tameẓyant, ḥkiɣ-as tuffra akken isefk-aɣ akk ad nemmet, ama d nettat, ama d nekki, ama d medden ikkul. Deg wass-nni, bdiɣ ad deɛɛuɣ Rebbi, ṭelbeɣ-as ur ittaǧǧa ara ad mmteɣ, imiren ad as-xedmeɣ ayen i yi-suter. Lweqt-nni ur sliɣ ara ɣef tudert n dayem, Ur sliɣ ara diɣen belli Rebbi d lmaḥiba, mačči d lebɣi-ines ad immet umednub, lameɛna d lebɣi-ines ad itub u ad iddir. Ur s-nniɣ ara diɣen lweqt-nni belli Rebbi yeḥmel at ddunit armi d-ifka Mmi-s lwaḥid i wakken kul win yumnen yes-s ur ifennu ara, lameɛna ad iseɛɛu tudert n dayem. D lmaḥiba s Ṛebbi ihegga si lxaliqa ddunit abrid i wakken ur ttmettateɣ ara di ddnubat-iw, imi iceggeɛ Sidna Ɛisa Lmasiḥ ad immet deg umkan-iw. Ɛni mačči d leɛǧeb ddeɛwa-agi? Nekkini lliɣ d yelli-s n tmurt tameẓyant yettagaden lmut, lameɛna iḥemmel-iyi Ṛebbi armi d-ihegga si lxaliqa n ddunit win ara yemmten deg umkan-iw, win ara yawin ddnub-iw. Ay uletma, amek ay tesliḍ a amezwaru ɣef Sidna Ɛisa? Ataya wamek ḥefḍeɣ ayagi. Yiwen n wass akken ufiɣ iman-iw deg uxxam n xalti izedɣen lǧiha nniḍen, kecment ɣur-s snat tberraniyin. Acu yeswehmen tilawin-agi heddrent tameslayt-iw axir-iw. S leɛqel, bdant ad aḥkunt tiḥkayin ɣef Sidna Ɛisa-agi ay qqarent d Mmi-s n Rebbi. Dɣa dekrent kra fell-as. Imiren sutrent-aɣ ad nsedder iqrayen-nneɣ ala xaṭer ad dɛunt Rebbi. Bdiɣ ttaḍsaɣ, ttkellixeɣ fell-asent. Ma d nutenti uɣalent-d aṭas iberdan-nniḍent. Ziɣ tilawin-agi ḥemmlent-ken.
Imawlan-iw ḥemmlen nezzeh ad ɛerḍen medden rer axxam-nsen, akken ḥemmlen aṭas medden izedɣen lǧuf afrikiya. Daymi i d-yusan tilawin-agi s waxxam-nneɣ, nella aṭas yid-neɣ deg uxxam yerna ur nesɛi ara. Refayagi yiwen n wass tilawin-agi ɛerḍent-iyi ad ruḥeɣ ɣur-sent ad sɛeddiɣ ttesriḥ, qeblen imawlan-iw. Nekkini ferḥeɣ nezzeh ad ruḥeɣ ad zedɣeɣ kra lweqt deg temdint tameqqrant. Ɣur-sent ay d-ḥefḍeɣ d acu-tt la Bible, d acu-tt lmaḥiba Rebbi fell-i. Dinna ay ḥefḍeɣ akken Sidna Ɛisa yemmut deg umekkan-iw. Ḥemmleɣ nezzeh ad sleɣ leḥwayeǧ-agi. Lameɛna amzun yeqqar-iyi ul-iw, Awal-agi d lɛali-t kan iberraniyen-agi. Ma d nekk, axir-iyi ad tebɛeɣ abrid inselmen. Imken akka gen ya yettxamimen aṭas n wid yettḥessisen iḍ agi a Faṭima, yak? Xas, bdiɣ ad ɣreɣ la Bible kul ass. Umbeɛd timdukkalin-iw tiberraniyin-agi sutren-asen imawlan-iw ad Serḥen ad ruḥeɣ yid-sent ɣef Fransa ad riḥeɣ s terbaḥt teqcicin, ɣer kra medden ara yesḥafḍen awal n Rebbi mkul tameddit, ara hedren ɣef lmaḥiba-s n Sidna Ɛisa fell-aneɣ. Lweqt-nni yebda ayagi umenɣi deg Lezzayer, yuɛur lḥal nezzeh. Lameɛna imi ur ṣeḥḥaɣ ara, ḥesben imawlan-iw d lɛali fell-i ad bedleɣ lehwa. Rrufayagi qeblen s lferḥ ad ruḥeɣ. Ma d nekki bɣiɣ nezzeh ad ruḥeɣ ɣer Fransa ad ẓreɣ tamurt-nni akken ay tella.

Yerna terhma, xas lliɣ d taqbaylit zemreɣ ad qebleɣ lmaḥiba-agi iman-iw. Yettraǧu-yi Rebbi ad ayi-yefk tudert-ines baṭel bla xlaṣ, imi Sidna Ɛisa ixelleṣ fell-i ṭṭalaba n ddnub-iw. Yemmut i wakken ara dderreɣ i dayem. D tidet, lmeɛna wagi d ddin Irumyen, yak a weltma, mačči Leqbayel, tektabt-agi La Bible. Gelabib, Rebbi ur yeqqar ara yeḥmel kan Irumyen neɣ Ingliziyen, lameɛna yettwekteb yeḥmel at ddunit merra. Ɣef wayagi, yeḥmel ula d Lezzayer d wid merra izedɣen d lǧuf Lafrikiya, imi yellan diɣen d at ddunit. Rebbi yenɛem-iyi s lxir-is, yefdeǧ ul-iw armi fehmeɣ Sidna Ɛisa Lmasiḥ yemmut deg umkan-iw nekk.

Lameɛna deffir wayagi yelzem-iyi ad uɣaleɣ ɣer uxxam-iw deg Lezzayer. Amezwaru, mi sen-nniɣ imawlan-iw uɣaleɣ d tamasiḥit, ḥesben d rray uqerruy-iw kan ara iɛeddin. Ḥesben imiren kan i d-uɣaleɣ si Fransa anida ḥefḍeɣ yekul leḥwayeǧ-nni. Timdukal-iw yecegɛen ar Fransa mazil-iten deg Lezzayer. Imi sɛan tikli lɛali, imawlan-iw serḥen-iyi ad ruḥeɣ ɣur-sent imi ssnen ur yettawint ara deg ir ubrid. Lameɛna bdan ad hedren medden gar lǧezzin, yerna mi d-yusa Remḍan ur ẓumeɣ ara, izad lḥal fell-i.
Ɛni win itebɛen Sidna Ɛisa ur ittuẓum ara ɛni? Gma-s mi ḥafḍeɣ Sidna Ɛisa Lmasiḥ ikemmel lebɣi n Ṛebbi deg umkan-iw, ssneɣ ur ilzim ara ad uẓumeɣ. Xedmeɣ-t aseggas amezwaru imi ttagadeɣ ir uqemmuc n medden. Lameɛna iruḥ-iyi lferḥ ay sɛiɣ seg wul-iw. Cfiɣ akken weltma tameẓyant lweqt-nni tettdekkir imeslayen-agi Ur ttagad ara, amen kan. Qqareɣ-as ad tsusem imi yenǧɛen imeslayen-nni. Aqabel akken yeqreb Remḍan, ṭelbeɣ-as i Sidi Rebbi ad ayi-yefk tazmert ad serḥeɣ i lɛada-yagi. Timdukal-iw iwakken ar yi-ɛawnent, ruḥent ɣer imawlan-iw ad ten-sfehmen acuɣer ur ttuẓumen ara wid yettebɛen Sidna Ɛisa. Lameɛna nnan-iyi baba ur yeqbel ara ayen i sennan. Yenna-yasent ur yettaǧǧa ara maḍi ad ččeɣ remḍan. Imi ssneɣ deg wul-iw ur zemreɣ ara seg wass-nni ad ẓumeɣ, ḥesbeɣ d lmut ara mmteɣ, ad iyi-yawi Sidi Rebbi ɣer laxert, ad iliɣ yid-s i dayem.
Meskint. Lameɛna Rebbi d leɛǧeb, imi neqbel deg yiman-nneɣ ad neɛteb ɣef wudem-is, Ma nettkel fell-as s lekmal, yettdebbir fell-aneɣ. Yiwen n wass ẓewreɣ, ul-iw yeččur s tazmert i yi-d-ifka Rebbi, ruḥeɣ ɣer baba nniɣ-as, A baba, ur ttekleɣ ara tura ɣef Remḍan imi d tamasiḥt i lliɣ. Ur bɣiɣ ara s yir zzat ad tebɛeɣ lɛada-yagi. Acḥal ay ferḥeɣ mi yi-d-iǧaweb baba s imeslayen-agi. A yelli, kemmini tura ur tmeẓyeḍ ara i wakken ad ḥekmeɣ fell-am. Axdem akken tebɣiḍ. Cekreɣ Rebbi imi ssneɣ d netta i ydebbren fell-i. Ssneɣ s wannect-agi belli Rebbi yedder, yesɛa tazmert ad iyi-iɛawen xas yuɛer ubrid-iw.

Mazal yettaṭaf-iyi Rebbi deg nniɛma-s. Tura ur ttagadeɣ ara lmut. Mi ara ǧǧeɣ ddunit-agi, ssneɣ ad dderreɣ zdat Rebbi, imi umneɣ Sidna Ɛisa yemmut iwakken ara yekkes ddnub-iw, yefka-yi tudert-ines. Ɛni ur tebɣam ara iḍ-agi